Merħba tfal! Qed tarawh dan il-ġeru l-iswed? Kemm hu ħelu! Laqqas taqtaw minn kemm il-avventura għadda dan il-ġeru l-iswed. Għalhekk isimgħuhom.
Il-Ġeru l-Iswed u l-Kelb Feroċi, Storja miktuba minn Marisa Bellebejer. Aa-aa-aa! instemgħu jienħu erbat iġriewi b'għajnejhom magħluqin fi skiet ta' bil-lejl f'April. Wieħed minn dawk il-ġriewi kien iswed kollu, b'tebgħa bajda żgħira f'nofs itru, qisu supereroj! Garret żaqqhom bil-ġuħ. Ilkoll flimkien ħarġu jfittxu x'jieklu. Klik klak, klik klak, instemgħu jagħmlu difrihom kif bdew jaħbtu mal-konkrit. Reġgħet fakrithom żaqqhom bil-ġuħ. Dak il-ħin anka bajtra kollha xewk kienet tikkuntenthom. Baw, baw, baw! Nebbħu żewġt iklieb kbar minn fuq vann. Baw, baw, baw! Nebaħ lura l-ġeru l-iswed u qabad jiġri daqs sajjetta wara l-vann. Baw, baw, baw! Nebbħulu ħutu l-ġriewi, imdejqin, kif rawh sejjer il-bogħod. U għadant mar il-bogħod, li ma semagħhomx. Vrum, vrum! għamel il-vann. Il-ġeru l-iswed b'ilsunu barra prova jilħqu. Il-vann kien jgħaġġel iktar mill-ġeru u rebaħlu u għaddieh u iktar ma rahx. Sidher il-ġerr u beda tela' 'l fuq u 'l isfel tant kemm beda jonfoħ bi qtugħ ta' nifs. Ħares madwaru u nduna li kien 'il bogħod, 'il bogħod mid-dar. Niżżel rasu 'l isfel bi dwejjaq, kif għaraf li tilef lil ħutu u lil daru. Issa nfittex triqti lura lejn id-dar. Tip tap, tip! Instema' l-qtar tax-xita mal-karozzi jipparkjati, bil-pili mxarrja f'għasra u ċċattjat, sab'kemm taħt gallarija. Ix-xita waqfet. Reġa' tgarrezza il-ġeru bil-ġuħ. Beda jferfer demmu bil-ferħ kif il-viċin ra kontenitur tal-iskart imwaqqgħa b'xi fdalijiet ta' l-ikel fih. Il-ġeru beda jilgħaq xufftejh meta ra bċejjeċ tal-laħam, patata u loqom tal-ħobż. Sema' minn warajh. Inkiss inkiss il-ġeru dawwar rasu u ra kelb feroċi ta' daqs kbir. Duq dak l-ikel u b'rasek iddur! qallu bl-għerra. Reġa' tgarred żaqq il-ġeru bil-ġuħ. Il-ġeru b'demmu mniżżel ħataf biċċa laħam u telaq jiġri għalkemm kien għadu għajjim mejjet. Għajjat il-ġeru Kif il-kelb feroċi laħqu u ħataflu l-biex għamel l-ilma, kif karozza saqet fuq għadira ilma. Il-kelb feroċi bil-qatgħa ħallielu idu u telaq jiġri l-bogħod imxarrab qasra. Lik, lik, lik, għamel lsien il-ġeru kif beda jilgħaq il-ferita. Għal darb'oħra reġgħet għamlet żaqqu. Izappap reġa' lura lejn il-ikel u kuntent se jtir belgħu. Mimli enerġija, Izappap reġa' pprova jsib triqtu lura d-dar. Povru Ġeru, ma sabiex lill-familja tiegħu. Aah! Kien jistenna l-għajjat tat-tfal fil-kampanja waqt li jilagħbu bil-ballun. Il-ġeru l-iswed kien iferfer denbu u jmur jixxuttja il-ballun. Kemm hu ħelu dan il-kelb! Kienu jiggustawh it-tfal bil-moħbi ta' ommhom u missierhom sabiex ma jwiddbuhomx kienu jagħtuh xi biċċa ħobż jew slice pizza. Il-ġeru kien jilgħaq xufftejh u jilgħaq lilhom b'ilsien mimli b'żieq biex jirringrazzjahom. Ħa nġibuh id-dar, jekk jogħġbok, żgur nieħdu ħsiebu! sema' kemm-il darba lit-tfal jitkarrbu waqt li hu kien iħares b'għajnejn tal-ħniena. Bumm! Kienu jagħmlu il-bibien tal-karozzi waqt li kienu jgħabbu u jħalluh warajhom, fost il-biki tad-dispjaċir tat-tfal li ħa jħalluh hemm. Is-sħana ta' Awwissu kienet iebsa għall-ġeru, il-ġeru kien isib xi rokna għad-dell iż-żurrieq, Bilsienu barra. Rota għaddiet minn ħdejh, qisha riħ. Instema' jagħmel il-kelb b'nifsu maqtugħ waqt li kien qed jiġri wara ż-żagħżugħ li kien qed issuq ir-rota. Iż-żagħżugħ li kien jismu Justin, bl-ansjetà, qabad isuq b'veloċità akbar. Irnexxieli ngħaddih? ħaseb iż-żagħżugħ wara li saq kilometru. O! qal Justin kif ra lil ġeru ftit il-bogħod iserreb għajjien mejjet. Lik, lik, lik, instema' jagħmel il-kelb waqt li kien qed jilgħaq bil-qalb l-ilma li qasam iż-żagħżugħ miegħu. Il-ġeru laqgħa ħalqu mill-ilma jqattar. Ferfer denbu u poġġa idu fuq ir-rota bit-tama li jwaqqaf lil Justin milli jaqdef. Grin, grin, Daqq il-mowbajl tal-mara ta' Justin. Mia, xi tgħid jekk nadottaw ġeru abbandunat? Kieku taf kemm hu ħelu! Fil-każ tiġi għalih bil-karozza. Maqbulx tolqtu xi karozza. Vrum vrum! U ftit wara, Mia kienet issiġġiewi Il-kelb ferfer demmu kif ra, u bi ħġaru tela' jiġri fil-karozza. Dan il-ġeru jkun jismu skalpel bħar-rota, qal Justin. Il-ġeru ferfer demmu biex jurihom li jogħġbu ismu. Ftit wara, reġa' tgarred żaqqu bil-ġuħ u għamlilhom wiċċ tal-ħniena. Fil-friġġ sabu platt tortellini milli baqa' mill-ġurnata ta' qabel. Skalpel ibeżlaq bela' dawk it-tortellini tajbin u laqqat il-platt li lanqas baqa' prova li fih kien hemm it-tortellini. Skalpel intelaq fil-gallarija iħares lejn il-veduta u immaġina futur sabiħ għalih. Saħħa t-tfal! Flimkien għat-tfal!